Tiri kufambira mberi nezvirongwa nezvidzidzo zvenyu nhasi tiri pachitsauko 3 chebhuku raZvirevo. Ndinokuchingamidzai ndini wenyu mufundisi Makiwa. Chitsauko chezuva ranhasi chiri kutaura pamusoro peuchenjeri hunowanikwa mukuvimba naJehovha. Mwanakomana wangu, usakanganwa kudzidzisa kwangu, asi mwoyo wako ngauchengete murayiro wangu. Solomoni kana achii murayiro wangu haasi kureva wake iye asi ari kuti murayiro waakadzidzisiwa iye naMwari. Pakutaura kwatakaita makaona kuti panongonzi mwanakomana wangu mwanakomana wangu hazvirevi kuti mwanasikana haasi kurayirwa asi Solomoni ari kubata pfungwa yemudyi wenhaka. MuchiHebheru uh, mwana mukomana nababa ndovanofanirwa kutungamirira pakudzidzisa Madzinza anotevera. Saka panapa tiri kuona Solomoni achiti iwewe ka ndiwe mudyi wenhaka. Uh, ukaitarisa kuna va, va, ndi Exodus chapter 4 verse 26 kana singakanganisi inoti Israeri apo Mozisi akatumwa kuna Faro, unomuudza Faro kuti Israeri mwanakomana wangu wedangwe. Saka kana ukaramba kuti abude muutapwa ndichauraya mwanakomana wako wedangwe kuti uzive kuti zvinogwadza sei saka panonzi mwanakomana wangu hazvirevi vakomana pari kurehwa israeri tisu vanakomana madzimai vanakomana vana mbuya vanakomana even vana sisi vanakomana pabvungwa iyi nengari tiri vadyi venhaka yeupenyu husingaperi mukamhanya muchazoinda Soromoni akutaura zvinhu zviviri zvinokosha. Anoti, rangarira pamusoro pekuchengeta mutemo yaMwari, usakanganwe. Nyaya yekukangamwa ndiyo dambudziko. Usakanganwe kuchengeta mutemo waMwari. Dambudziko riri mukati mavanhu mazuva ano kukangamwa. Mwari aripo pakungorangaridza. Sazvona kuti vana havadi kungonzi eh, varairwa nezuro zvomira, tofanira kuramba tichitaura. Abva ati walk rightly with God. Amen. Famba zvakanaka zvakatwasuka uchifamba naMwari. Muri kuona kuti baba vari kutaura ndibaba vaiziva Mwari. Zvinoreva kuti kana uchida kugona kurayira mwana wako zvakanaka, iwe famba zvakanaka, uve mwanawo futi waMwari, kuitira kuti mwana wako agozokuteerera. Dambudziko rataita nderekuti isu sevabereki tinogona kufamba semakakanje toda kuti vanene vafambe straight hazvibudi isu ngatifambei zvakanaka kuti kana toraira hana dzedu hadzirovi vhesi 5 inobva yati vimba najehovha nemwoyo wako wese urege kusenda mapanjere dzako amen solomoni semunhu anga akachenjera anoti Kuchenjera hakuna nebasa rese. Usasendama panjere dzako. Hakuna chinobuda kana ukada kutemba nekuziva kwako. And verse 7 inoti usazviti wakachenjera uza kunoona unozviti takachenjera havadi kuudziwa havadi kutsiurwa kwanzi takachenjera asi solomoni akuti aa ah, hauna kuchenjera ndiani angachenjera kundidarika e, eh, nekuti solomoni akapiwa uchenjeri asi anokuti hauna kungwara usasenda mapanjere dzako vhesi ya 9 i think vazhinji vanoida zvikuru um, anzi anzi usa verse 7 usazviti wakachenjera itya jehovha amen ubve pane zvakaipa zvoreva kuti kutya jehovha kubva pakuita zvakaipa verse 9 Kudza Jehovha nezvaunazvo uye nezvitsva zvazvose zvawakawana. Akurayira kuti mwana ave mutariri akatendeka. Kuti Mwari ngaakudziwe nezvo zvatinowana nezvatakapiwa naMwari, nokuti Mwari uchazadza matura edu kana tichinge tadini tamukudza. Kwanzi usanete nekurayira kwake. Hei, eh, hatirege kudhiniwa kana Mwari achitirayira. Ngatiitei sekutaura kweshoko raMwari. Mukainda muchitsauko ichi Ndoimba kuti muchawana nhau dzakanaka dzinodzidzisa mararamiro anofanira kuita maKristu mukati mezuva ranhasi. Ukaverenga vhesi 27 uchiinda pavhesi ya 35 uchanoona kuti munhu ngaave nemwoyo murefu nokutendeka. Munhu wakafanirwa usaramba kumuitira zvakanaka kana ruoko rwako ruchinge rune simba kuzviita. Uh, usati kuno kwako enda ugodzokazve akurayira kuti pawo vanenge vasina haikona kuti ndama enda ugodzoka iwo une simba rekumupa ipapo panowo vanhu vasingapi vakaomera uyange vanazvo kunzi uzoya mangwana ko nhasi aita sei obva ati usarwa nemunhu pasine mhosva kana asina kukuitira zvakaipa muri kurangira kuti old testament yanga ichine pfungwa yaback to sender ka kuti akuitira zvakaipa muite zvakaipa but jesu akaigadzira akati ida munhu anokuvenga kanzi usagodora munhu unomanikidza usatevere kunyange noumwe wemitowo yake mazvonaka nyaya yeinfluence ndoyatitagona solomon vana vanoda kutevedzera vamwe vana vekumaraini saka solomoni ari kuti aa usavatevera ivava vhesi 35 togumira ipapo eh, kwanzi vakachenjera vachagara nhaka yekukudzwa asi mapenzi anozviwanira kunyadziswa katinamatei ishe tomutenda emangwanana ano tinonamata kuti influensi dzakaipa dzidzingwe mukati mevana vedu pana vana vakawanda vari mukati mekudhakwa mumbanje nezvakasiyana siyana kwete kuti vakakura vachizviona asi vakakonzereswa neshamwari dzavo ngazvidzingwe nezita rajesu tibatsireiwo tiraire vana ava sezvamungada imi tisabvawo pakuraira kwenyu muzita rajesu tanamata amen kana muchida nibata plus 263 772 204 766 mwari akukomborerei tosangana paitsauka chinoteera